Iawn. So, yn enw llawn ydi Gwerfyl Eidda Roberts. Ges i ngeni yn 1983 ac yn magu yma yn uh, Pen y Bryn Eidda, ffarm sydd yn y cwm. Um, ac mae'n gwm hyfryd ofnadwy, bendigedig, lot o atgofion melus uh, o dyfu fyny yn y cwm yma. Yym, mae o'n rhoi naws o fodoli yn, ia, ti'n ti gwybod lle mae dy wreiddiau di wedi dod o. Oh. Um, um, mae'n nes, ia, mae'n naws o fod yn gl glos, ia, pawb sydd wedi i'w magu yn y cwm, a pa, da ni'n ni, ni sôn yn aml, mae cwm eidda ydy'r pwynt agosau i'r nefoedd, um, rhyw ddywediad, ia, um, Ond yndi, mae o, mae o'n braf cael rhyw fath o, um, be di gair dwi'n chwilio am, fatha... Ia, bod, ti'n bod ti'n perthyn, ia? Yeah. Cysylltiad. Cysylltiad, ia. Mae'n ma braf cael um, y cysylltiad na rhwng yr enw a lle ti wedi cael dy fagu. Achos mae gw- yn enw cyntaf fi yn un sydd ddim yn cael ei ddefnyddio'n yn aml, mae o reit unigryw. A dwi yn yn galw'n hun efo'r ddau enw Gwerfyl Eidda, a un o'n nhw sy'n e ar Facebook. so mae'n haws i bobl ffeindio os dyn nhw eisiau dilyn y... Yndi, mae, mae reit neis cael enw unigryw. Mae hwnna'n, yndi. O ti'n gwybod be dwi, dwi yn nabod yym teulu sydd efo merch o'r enw Eidda. Mae yna deulu arall dwi wedi dod ar draws hefyd, oedden nhw efo number plate ar camper van yn Betws y Coed, Eidda, debyg iawn i fatha be sgyn ia? Ac o'n i fatha, sori holi chi meddwn i de, be be di'r arwydd y card? Ac o'n, ac o'n nhw, o, o'n nhw ryw gysylltiad efo Blaen Eidda oedden nhw ia. Jyst yn ddiweddar dwi 'di bod yn dod ar draws yy fatha dwi rioed 'di clywed neb o blaen fatha yn ma'n debyg bod yn mwy o bobol yn defnyddio enwe afonydd a llefydd ŵan i i roid ar yym plant sydd yn eu yn andros o neis dwi'n meddwl yn lle mynd am yr enwe. Hmm.
Pan ti'n meddwl am enw?
Yym, dwi'n meddwl bach os bod o'n unigryw, ia. Ia. Ia. Mae'n rhoi... Mae ma rhywun yn mynd i gochwyn sgwrs yn fwy debygol efo rhywun. O, be di, be di'r arwydd y cad? Be di, be di'r hanes tu nôl yr enw? Dwi'n meddwl mae o'n... Uh, mae'n neis cael rhywun yn holi. Ia, ia, ia. Be ydy'r um, rheswm yma? Ia. Achos dwi wedi cael hynna'n aml o lle mae'r eiddo wedi dod o, a dwi'n dweud o'r cwm lle ges i'n eni a magu. Yym un o'n swyddi yy pan o'n i'n iau oedd yy canu ar longau mordaith ac ma' 'na rwbath am unwaith ti 'di byw ar y môr nesh i fyw am t'a pum mlynedd a unwaith ti 'di byw ar y môr ma' fel unrhyw neith unrhyw gapten sôn 'tha ti ma' gen ti rw gariad wedyn tuag at ddŵr. Reit. Lle dwi dwi'm yn teimlo bo' fi 'di medru setlo'n iawn ar ar y Ar y ddaear yn ry fas a ond yndi ma'r môr a dŵr yn yn rhan mawr o'n mywyd i deu gwir ers ers byw ar y môr am gymaint o amser. Ie ma' gennai rw dynfa at ddŵr. Swn dŵr yn llifo. Ma' yna rwbeth yn hudolus a ac yn thera- therapiwtig 'w'rach ia? Ie ie. Mae o'n rhoid yym amser i'r enaid ga'l llonydd. a rhoi dy amser i feddwl a rhoi dy dy byd mewn persbectif. So o ran yr afon Eidde yym un o'r atgofion sgynnai fel plentyn oedd fy chwiorydd a fi a mam yn cwrdd yn y bont sydd yne rhwng y ddau gae a yym Eidda Fawr a Robin a Guto ac Anti Meirwen yn dod ac yn cyfarfod a jyst Gwario y diwrnodau braf yr haf jyst yn chwarae yn yr afon eiddo o dan y bont. Mae yna ddau gwestiwn arall, sef fatha, yy, wyt ti'n meddwl bod afonydd yn bethau byw? O, yn sicr, yndi. Maen nhw'n symud. Dyn nhw'm yn, dyn nhw'm yn cael amser i stopio. Dwi'm yn meddwl fod yr afon eiddo erioed wedi mynd yn sych. S- s- ia, dan ni mewn lle, dio'm ots os di yn dywydd, sych, sych, sych, fydd 'na ddŵr yn llifo yn yr afon. afonydd yn y cwm yma. Yym, 'da ni reit uchel fyny sydd yn beth da, ma' raid, yym. Wt ti'n meddwl bod gen afonydd enaid? Oes.
Oes? Dwi'n dweud ia, ond dwi yn meddwl yn oes. Y sŵn, y sŵn maen nhw'n greu. Ia. Y llif. M- 'da chi'n medru cysylltu os 'da chi efo pryderon a gwrando ar y llif. Fatha cael cyfle i jyst cael gwared o'r Ia, probleme ac cochwyn diwrnod eto, ia. Ia. Pa mor hapus ydi hi? Pa mor hapus ydi'r afon eidda'n llifo heb stopio ers blynyddoedd?
Be ti fel sy'n ddeutha chdi? Yym.
O swyn siŵr di'n hapus, mae mewn lle braf mama mewn unrhyw dywydd, mae'n ma na lefydd lle ma na afonydd lot mwy budur lot ia na dwi'n siŵr fod di'n hapus yn lle mae wedi'w lleoli. Yndi. Yndi.
Yn enw i Rheon Lligwy Jones, dw i'n 38 mlwydd oed, yn wreiddiol o Dregarth ond bellach yn byw ym Mangor. Felly'n yn ail enw ydi Lligwy a da ni yma yn Ffynnon Lligwy um, ger Bethesda. Um, Mae'n nheulu'n wreiddiol o Bethesda felly gen i wreiddiau reit ddefn yma yn yr ardal ac dwi'n meddwl o bosib oedd, oedd dad, oedd ma dad yn bysgotwr ac oedd taid yn bysgotwr a dwi'n gwybod bod um, lot o, o hanes y teulu, yn enwedig ochr teulu Dad, yym, o amgylch yr ardal yma, a dwi'n meddwl bod Llugwy yn rhywbeth oedd wedi sticio yn pen um, mam a dad pan ges i'n geni, felly nath nhw benderfynu i roi do fel yn ail enw i. Dwi'n meddwl bod y ffynon um, i mi, er bod hi'n ella'n ddearyddol bod chdi'n gallu deud bod hi'n yn Sir Conwy, achos dwi'n gwybod bod ni reit ar y ffin ger Llunogwan, ti'n dod i mewn i Sir Conwy. Um, a dwi'n dall bod yr afon yn treiddio trwy Capel Curig, um, mae'n cyffwrdd ochrau Betws. Um, I fi, dwi, dwi dal yn teimlo fatha bod Yr ardal yma, Ffynnon Lligwy, yn perthyn i'r Carneddau ochrau 'ng wreiddiau i yn Methesda, felly yym dwi'n gwybod bod Ffynnon Lloer jyst drost y clip yna, yy fan yma llwch taid, yym felly mae fan'na reit bwysig i mi. Yym felly dwi yn hoff o ddod i'r i'r ochrau ochrau fama reit aml am dro efo'r ci, yym Ond ia, dwi bob tro 'di meddwl bod y ffynnon a'r afon yn perthyn i'r i'r Carneddau mwy na och- ochra ochra Conwy. Dwi'n meddwl, pan ti'n meddwl am ardal ffor hyn, y yr Carneddau a'r holl mynd am dro ti'n gallu neud ffor hyn, ni i weld llyn neu afon t'od bob dau funud mewn ffordd. Yym ti methu peidio meddwl am yr ardal yma heb feddwl am dŵr mewn ffordd. Ydw, swn, swn i yn nofio. Yym dwi'n mynd i, dwi'n gwybod mae lot o bobl, mae reit boblogaidd ar hyn o bryd, um, nofio gwyllt. ond na, swn i'm yn deud bod fi'n nofio'r un o, un o heina, ond dwi, dwi'n, dwi'n hoff o nofio ac yn bendant tua'r ha, a dwi wedi yn ochrau Llunidwal di bod yn, yn, yn nofio pan dwi'n mynd am dro efo'r ci, felly. Yndw, dwi'n meddwl bod o'n wir i ddeud mwy am byd sy'n dod ffor hyn a dwi'm yn gwybod be dio achos harddwch yr ardal a bod bod yr ardal mor boblogaidd i bobl yn Lloegr, mae ma, ma pobl yn dod dros y ffin, um, mae lot o bobl yma eisiau dod i dynnu lluniau ar gwefannau cymdeithasol, mae yna lot o bobl yn mynd i wneud hike reit, tibod, reit uchelgeisiol jyst er mwyn ella cael llun, a dwi'n teimlo fatha oherwydd hynna mae lot o'r ardal yma, yn enwedig y llynnoedd, yn cael ei edrych ar ôl. Dwi'm yn gweld lot o um, sbwriel na llygredd na'm byd da, yn yr ardal yma, mm. ond yn enwedig llefydd dwi'n mynd am dro, um, ochrau ni, fama a'r llynnoedd, yr afonydd i gyd, yym, yn be dwi'n hoffi mynd am dro efo'r ci, yym, ar benwythnosau, dyna di'n ffordd i ymlacio y distawrwydd yma. Yym, felly dwi'n teimlo fatha bod fi'n gweld dŵr, boed o'n môr, llyn neu afon, yym, bron bob, bob penwythnos, bob wsos, yym, o feddwl o lle dwi'n byw. Dwi reit falch o'r lligwy a dwi'n Dwi'n ddefnyddio fo ar gwefannau cymdeithasol yn hun, um, dwi'n cyfeirio'n hyn i bobl um, fel Rheon Lligwy Jones neu Rheon Lligwy. Um, mae reit anodd, mae'n enw anghyffredin, um, dwi'n ymwybodol o hynna, dwi'n ymwybodol pan dwi'n yn deud yn enw, hyn oedd yn enw cyntaf i, i bobl sydd ddim o Gymru. Um, maen nhw'n ffeindio fo reit anodd i'w ddeud o'n gywir, um, maen nhw bob tro'n holi fi o lle mae'r enwau wedi dod o. Um, ond na, dwi'n reit falch o'r enw, dwi'n gweld o'n reit angyffredin, um, reit unigryw, ac um, oherwydd bod yn cysylltu efo'r ardal yma lle da ni rwan, dwi'n uh, dwi reit falch ohono fo. Ella oherwydd bod bod o'n cysylltiad teuluol i'n nhad a nhaid, um, bod fan hyn yn rhywle oedden nhw'n dod um, achos bod fi o'r ardal yma, achos bod fi'n cario hynna o ran yn enw i bob diwrnod, dwi'n yn, yn, yn deith yn enw i bobl gwahanol, dwi'n sgwennu'n enw i lawr, dwi'n dwi byw y mywyd hefo'n en, en, efo enw yn amlwg. Um, so, ia, yeah, mm. dwi'n cario fe efo fi am weddill y mywyd mewn ffordd. Os y gyna i gwestiwn i'r ffynon yma, ac os yw'r ffynon yn gallu yn atab i, dwi'n meddwl sy'n ni'n gofyn Fatha pwy wyt ti go iawn? Yym, achos dwi'n teimlo bod bob llyn ac afon efo'i sbot ei hun. Ella 'swn i'n licio gwybod yn union pwy ydi'r ffynnon yma ac sut fath o

a pam ella bod yr ffynnon 'di penderfynu dewis y sbot yma, be sy'n neud fama yn bwysig i'r ffynnon, ag ia, dwi'n meddwl rhywbeth fel yna fyswn i'n gofyn. Ella bo fi yn meddwl am y ffynnon yma fel fo, uh, Dwi'n, dwi'n, dwi'n ddim, efallai bod o rhywbeth sy'n just yn naturiol dod allan ohono fi yn, yn gweld o, gweld y siap a'i liw o, fel dwi'n newydd ddeud o'n, a bod fi'n cyfeirio fel, fel fo.
Elliw Euarth ydy yn enw barddol i, achos um, yr afon Euarth sy'n rhedeg trwy uh, Carreg Lleon yn Cabo Garmon a um, Ia ma'n bwysig iawn i fi dwi wrth modd efo'r afon yr llonyddwch sy'n a'i chwmpas i a sa'm byd gwell na sŵn afon chwaith. Yym enw barddol i fi yn Steddfod y Wladfa yn Patagonia oedd Elliw Euarth yym a nesh i ddewis o achos yr afon yma yn Cap y Garmon a yym ia mae mae jyst yn Le neis iawn i ddod a jyst cael llonyddwch. Dwi'n teimlo bod yr afon yma yn yn perthyn i fi mewn ffordd achos um, bod hi ia mae'n rhan o, o magwraeth i mae yma um, dwi'n meddwl bod afonydd mor bwysig a um, bod ni'n gwybod enwa pob un a ballu achos ia mae mae bob afon yn meddwl rhywbeth gwahanol i rywun mae'n siŵr.

Be mae dŵr yn feddwl i fi? O dwi'm yn gwbo achos yym ia dwi methu nofio ond yy ma' dŵr yn o ma'n lyfli. Mae jyst mae'n dwi wrth fy modd yn bod wrth wrth ochor y dŵr. Aha. Lle bynnag ydw i dwi dwi licio fo. Yym dwi licio y môr a pethe 'fyd ond ma' 'na wbath am afonydd a o sŵn y dŵr ma'n ma' jyst yn Ie. Hudolus. Ie, mae'r mae'r rhaeadr sy'n dod lawr yn Betws y Coed yn werth i weld, a mae yna mae yna bŵer arno fo ŵan yn amlwg achos lot o ddŵr, ond o, ie, mae jyst yn... Dwi, dwi wastad efo'n ffôn yn tynnu lluniau a ballu, wedyn, ie, mae'n ma werth i weld. O, dwi'n meddwl swn i gofyn i'r afon i ddechrau. Um, ti'n meindio bod na ddim lot yn gwybod amdana ti, i mewn gwybod dy enw di ella. Mm. Ynde? Achos, ie, dos am lot yn gwybod am yr afon Euarth, achos mae'n fach. Allan, allan neb yn gwybod chwaith fo, um, na'r afon neuar sy'n mynd lawr i rhaead yn Betws y Coed, nag oes? Nag oes. So, pawb yn stopio dyn y lluniau, ond ddim yn meddwl lle mae o'n dod o'n de. Mae'n siŵr sa'n neb yn dod yma i weld i, ond uh, dwi'n gwybod. Mae'n bwysig gwybod enw yr afon, dwi'n dwi teimlo. Mm. A lle, a lle mae lle ma'r dŵr 'di dod i'r rhaeadr yn Betws y Coed 'de. T'od yym ie dwi'm yn gwbo achos ie sa neb yn gwbod yr enw aearth mm. felly ma'n bechod ond ma'n neud i hyd yn oed mwy sbesial dwi'n meddwl. Ydy afonydd yn bethau byw? Yndi, mae'n siŵr bod nhw dydi? Achos Mae'n afon, mae'n symud, ie, maen nhw'n bethau byw. Mhm. Mm Yndi. O dda, oes gan afon enaid? Wff. Um, en...
Mm. Dwi'n yn gwybod sydd i ataf hwnna. Ie. Yeah. A bydde tawelwch. um, o oh, ia, dwi'n gwybod. Um, enaid. Yeah. Na, goes illa. Ie, yeah, ie. Yeah.
Chdi. Sori.
Na. No. Pobl allan na.
Ond, ie, yeah, mae'n anodd, achos mae lot i wneud efo beth mae person yn deimlo tuag at rhywbeth fatha

hefyd achos bo' fi'n byw mewn rwla mor mor dawel rywsut yy dydi a Cefn Garmon ond yym o ma' ma' sŵn afon jyst yn ia ma'n lyfli dwi'm yn gw'o' be' 'di o ond ma' jyst ti clŵad y sŵn ma'n lyfli dydi? Yndi ma'n neud fi relacsio a ma' jyst ma' jyst gwrando arno fo ma'n neud i chdi mynd ar goll rywsut. Nachdi?
Uh, yn enw'r llawn i ddillu'r sero ap gloen. Mae'r um, yn ail enw fi, sero, uh, yn dod o yr llyn da ni yn istewthio mil awan, um, llyn serw fan hyn y mignint. Um, Mae'r llyn yn rhedeg fewn i afon serw, sy'n rhedeg lawr cwm serw ac yn ymuno efo'r gonwy Yym, ger um, Trwy'n Swch, um, ddim yn bell o Sbyty Ifan. Mae y darn yma o Gymru yn, um, yn, um, yn agos iawn i, i ni fel teulu yma yn had i ers yn agos i hanner cam mlynedd yn ffarmio um, fferm y Trawsnant uh, fyny yn y Mignins yma, lle a dwi mae'r afon Serw'n rhedeg drwy ganol um, tir trwsnant. Um, a wedyn, um, ia, yeah, dyna sydd ydw i wedi cael yr enw serw, uh, enw digon anghyffredin ydy serw, dwi wedi edrych um, be di ystyr, y serw ac o edrych ar yr geiriadur y Prifysgol Cymru, um, mae hwnnw'n disgrifio serw um, fel disglair a pefriog. Uh, Dwi'n i'm... Um, dwi'n amau bod hynny ddisgrifio da o'n ha fi, um, ond ar fedra i weld O edrych ar Llyn Serw ŵan, mae yna rhywbeth reit disglair a phefriog amdano fo. Y ffordd mae o'n... Uh, mae'n ma, ma eistedd yng nghanol y mynydddir yma. Swn i'n feddwl uh, bod, bod y serw uh, sydd yn y geiriadur, lle, y disglair a phefriog, uh, yr un uh, tchod, uh, yn, yn dod o'r gair ser fel, fel petai. Sy'n ddiddorol gwybod os oes unrhyw gysylltiad um, hefo pwy bynnag neu neu pa boblach benderfynodd alw'r yy llyn 'ma'n llyn serw. Ia dwi dwi ma' gynna' i yy yn amlwg drwy'r ffaith bod bod gynna' i serw y- yn rhan o'n enw dwi'n dwi'n yym ma' ma'n rhan o o o pwy ydw i. Ma'n rhan o o o lle dwi'n dod hefyd yym dych ch'mod dach chi 'dan ni'n meddwl am yym yn yn yn enwa ni, ma' ma' enw pawb yy am wn i yy yn yn deud lot am hanes 'u teulu nhw. Yym felly ma' ma'n wreiddiau'n ddwfn iawn y- yn Sbyty Ifan a- a- ag yn yr ucheldir yma. Yym ac on' ond dwi gweld o'n ddiddorol sud ma' trywydd y mywyd 'di'n dilyn yr afon Seru mewn ffor yy yn y ffaith ma' ma'r dŵr 'dan ni rŵan yma yn iste yn ei ochr o, yn Llyn Serw, yn llifo fewn i'r afon Conwy ac wedyn yn llifo lawr y dyffryn Conwy, a dwi 'di dilyn rhyw drywydd digon tebyg yn 'y mywyd mewn ffordd, achos dwi 'di dechra 'y mywyd fyny yn yn yn yn Dylasau Uchaf, ddim yn bell o Ysbyty Ifan, a wedyn dwi 'di dilyn trywydd yr afon mewn ffordd achos dwi dwi rŵan yn byw yn Llanrwst, dwn i'm os ai'n bellach na hynny lawr yr afon am am am Gonwy, swn i'm yn yy Sgri- Sgynna i ddim bwriad ond mae'r pethau yy rhyfedda'n digwydd mewn bywyd. Yym yym o ran perthyn i le yym fel cwm serw 'lly ma' ma' llyn serw yy yn 'y mywyd i gyd dwi'n meddwl 'na rw llond llaw o weithiau dwi 'di bod yma 'di o'm yn lle hawdda i gyrraedd a 'dan ni 'di teith- 'dan ni 'di cerdded yma heddiw yym do's 'na ddim yym 'swn i'm yn dychmygu bo' 'na lot o ymwelwyr yn dod at y llyn 'ma achos yym Ia, does am llwybr clir na hawdd i'w gyrraedd o. Ia, does neb yn byw yng Nghwm Serw bellach, ond mi fas yna'r un adeg y deuluoedd a, a ffermydd yn od. Mae'r mae afon yn mynd heibio i fferm cefn garw i ddechrau, a wedyn nes uh, trawsnant Moelfryn Serw, uh, ac yna um, trwy'n swch cyn ymuno hefo'r afon Gonwy um, chydig o dan blaen coed. mae'n, um, ia, fel plentyn nes i dreulio, dwi wedi treulio lot o mo'n tyndod i fyny yn, yn Rhawsnant. Felly mae'n mae, mae rhan, um, mae'n ddarn arbennig o'r byd. Swn i, i, i fi, ag i gymaint o bobl eraill, dwi'n meddwl, mae'n erw uh, lonyddwch i gael yma. Da chi'n teimlo, fel o'n i ddeud, fel o'n i'n teimlo uh, wrth gerdded fyny yma, mae'n rhyfeddol cyn lled o ôl um, pobl sydd yma. Wrach basai rhai yn dadlau mai bod y tirwedd yda ni yn weld o fosib o ganlyniad i amaethu. Ond does e'm byd yn sefyll allan, does e'm adeiladau o lle dwi'n edrych rwan, does e ddim ffensys, does e ddim polion, does e ddim waliau. A mae yna rhyw deimlad o lonyddwch yma. Pan dwi'n meddwl am um, yng nghysylltiad i efo dŵr a pwysigrwydd dŵr, lle, um, o lle da ni rwan, wrth gwrs mae, um, fel o'n i'n deud gyna, dwi'n dwi byw, dwi byw yn Llan Rwst, um, a, a mae gen y mawndiroedd yma ran bwysig i chwarae uh, yn, yn um, ym mywydau pobl. Um, law, lawr y dyffryn wrth gwrs, y dwy ffordd. Mae, um, nes i ddarganfod dim ond chydig wythnosau yn dol, mae o yn, um, o Llyn Conwy, uh, fydd ni'n cael dŵr yn tu ni. A do'n ni'n ymwybodol o hyn, tan fydd yna um, Burst dŵr yn ol garrog a hanner tre neu rhan go fowr o dre Llanrwst heb ddŵr. Rheiny oedd yn cael eu dŵr o gronfa Clwyd heb ddŵr am ryw ddau dri diwrnod ond oedd 'na ryw gornel o Lanrwst lle 'da ni'n byw lle oedd y dŵr yn dal i lifo a mae'n debyg y rheswm am hynny o be dwi 'di ddall ydi bod y dŵr hwnnw'n dod o Gonwy felly mae'n diolch ni, mae Llanrwst rhyw Yw, mae'n siŵr bod ni deg, ddeuddeg, uh, bymtheg milltir o'r ar y funud o, o lan rwst, ond mae, mae rhan yma o'r byd, a da ni'n ni, ni gweld dyn Conwy a lle da ni rwan. Um, mae, mae rhan yma o'r byd yn, yn, yn rhoi i ni y dŵr mewn, mewn tre felly. Um, ond mae gynnu fo rhan arall i chwarae, wrth gwrs, uh, pan mae'n dod i lan rwst, da ni'n meddwl yn aml am mwy fogydd. Um, a mae yna, um, wrth gwrs, mae'r dŵr yn disgyn y fama yn llifo lawr y dyffryn a um, Llanrwst sydd yn Nyffryn Conwy, mae'n fel arfer Llanrwst sy'n chael ei weitha o, o ran llifogydd neu di bod dros y blynyddoedd. A wedyn wrth gwrs mae, mae'r, mae faint o ddŵr sy'n cael ei storio e, ac i ddal yn dôl drwy gynlluniau yn ddiweddar wrth gwrs um, mae'n debyg, dwi'n dwi, dwi, dwi yn honni bod fi'n gwybod yn iawn, um, ond mae'n debyg uh, uh, yn, yn lleihau y pwysau um, ar y dŵr sy'n sy llifo yn gyflym yn ystod cyfnogda. o, o um, law mowr, neu dywydd garw, lle. Uh, felly, chwa, mae, mae, mae, mae, mae gyn yr ardal yma, y mic dyn, ti'n ma, Cwm Serw, Nant Conwy, ran bwysig i chwarae uh, o, o tu allan i, i, i ffiniau uh, yr ardal yma, lle, uh, rhan anatod, i, a, a mae pobl yn dibynnu ar beth sy'n uh, y glaw sy'n disgyn yma, a'r cronfeidd dŵr sy'n yma. Uh, da ni yn, da ni'n mhwydd neu yn, yn, yn ardal uh, Sbyty Ifan yn fama, yn hen gwmwd um, i Saled. Os newch chi edrych ar fapiau uh, canoloesol, mi welwch chi bod um, Sbyty Ifan bron iawn yn sefyll allan achos mae fatha bod trefon, trefoniog diw gadw fo. A mae'r ma, ma, ma dyffryn yn rhedeg i fyny drwy Sbyty Ifan, yr holl ffordd i fyny at gwm serw yym nes da chi'n croesi. Yy sôn am fap, 'lly, 'dan ni'n anhygoel o agos yn fama i i Dryweryn hefyd, a 'dan ni mond tua tair milltir yym o o Lyn Tryweryn. A wedyn pan mae'n dod i ddŵr, wrth gwrs, does 'na'm byd mwy yym s- swn i'n dadl am w- yn hanes y- y- sy'n yn wleidyddol yn ein hanes modern Cymru yym sy wedi cael mwy o effaith ar y, y Gymru fodern yy na'r cwm hwnnw. Pan gan gychwyn y mudiad cenedlaethol a'r mudiadau oedd yn sefyll i fyny dros Gymru, nath o greu ymwybyddiaeth o, o Gymru fodern, yr, yr, um, yr um, anhegwch, nath Cymru de, uh, gael ei uh, ddiodda o bosib uh, o ganlyniad i, i gwm yn cael ei foddi um, yn arwain at swn i'n dadla um, Dyna sut i arwain i'r i'r sefyllfaoedd ddylse ohoni rwan bod ni wedi cael datgan olwyn y 90au yy ag yy a Senedd efo llw- yy pwerau llawn yy yn wedyn yy d- dwi'n me- dwi'n dwi'n teimlo na yy y llecyn yy hwnnw sydd dim ond rhyw dair milltir i ffwrdd o, o lle dan ni rwan dros yr, yy, yr ochr arall i um, re, Renig Fach sydd, um, sy, sydd yn rhan sydd, sydd wedi cychwyn um, ac wedi gosod seiliau ar gyfer y, y Gymru da ni'n byw yn ei heddiw. Um, da, da, chi, da, da ni mewn lle sydd ddim yn cael ei effeithio gan um, chwa, gyn um, llygredd o unrhyw fath. Um, dwi'n dweud hyn yma'n nuclear power station just os y ffordd. na, um, ia, swn i'n dweud bod y dŵr y, y fama yn um, mor glir a, a, ag uh, mor, mor iach neu, neu mor naturiol ag unrhyw, um, unrhyw le arall. Achos da chi mond yn gorau edrych o'ch gwmpas um, i ddechrau. Um, chod, dos a ddim dos a byd yn, yn sefyll allan o ran pa fath o lygredd fasa yn, yn, yn llygru'r dŵr yma. Yym, does 'na ddim, chimod, does 'na ddim ffyrdd, does 'na ddim trefi, pentrefi dinasoedd yn agos iddo fo. Yym, Mae'r dŵr, wrth gwrs, sy'n cyrraedd y llyn yma, mae yna ffosydd di-ri o'i gwmpas o, a mae rhaid bod y dŵr yn, yn, cael, yn, yn ffiltro drwy'r mynydd yn er mawndir cyn cyrraedd y llyn yma. So mae rhaid gynnau um, er nad ydw i 'di wneud unrhyw fath o... yy, er bod o, yy, bo' hy- bo' fi ddim yn wyddonydd o unrhyw fath, ond ma' raid gynna' i bod y dŵr 'ma'n hynod o naturiol o lân, um, a thrwy hynny mae'n siŵr yy, 'swn i'n tybio bod o'n yy, ddŵr go iach. Um, ydy llynnoedd a gafonydd yn bethau byw? Um, ia, ia, cwestiwn da. Mae gen nhw ran mor bwysig a, at gadw Ni gyd yn fyw, wrth gwrs. Chod, da ni'n hollol ddibynnol arnyn nhw. Um, ar gyfer, ddim jyst dŵr wrth gwrs, ond ar gyfer gymaint o bethau eraill, da ni'n meddwl am. Felly mi wedi, mi gelli, gelli dadlau fod afonydd a llynoedd um, yn rhan, yn creu bywyd, yn, yn, yn, reswm dros fywyd, yn dres, reswm dros i bobl fyw mewn llefydd penodol. Um, ie, yeah, mi, mi, mae, mae, mae o'n rhyw, rhywbeth, mae'r ddau beth yn agos iawn at ei gilydd. Mae nhw'n rheswm drost fodolaeth, wrth gwrs. Um, ond ie, yeah, uh, ydyn nhw'n bethau byw? Ie, yeah, cwestiwn da. Ac um, felly, er mae ap gwyn ydy'n nghyfenw swyddogol i, e, um, serw ydy cyfenwa mhlant ti. Um, ac efo'r ap llir yn y canol, felly, ia, yeah, um, mae'r, ma, ma, ma, ma sech chdi'n gallu dweud bod y, y serw yn yn teulu ni wedi cael ei ddyrchafu uh, efo gerbyn cenedlaeth ym mhlant ti, achos mae wedi mynd o fod yn enw canol i fi, i, i fod yn swyddogol gyfenw ar, ar y mhlant ti. A mi faswn ni'n gobeithio, um, pe, pe, pe, yr, yr enw uh, i gario ymlaen, uh, lle bynnag fydd uh, disgynyddion i fi os, os fydd yna uh, clan mawr o serws uh, ar draws, uh, ar draws Cymru a, a, a gymhellach y, y, bydd, y bydd y llyn, da ni'n eistedd wrthych o'r rwan, uh, yn rhyw gyrchfan uh, mewn blynyddoedd i ddod, Yym, i bobl, o bosib. Yy, dwn i'm. Os neith yr enw gario ymlaen, ond os neith o, sy'n ma'n ddiddorol ac yn braf meddwl, yy, basa na rwy'n mewn degawda ar ôl i ni gadael y byd yma, yy, efo rhyw deimlad o, o, o berthyn i'r i'r llyn, i'r cwm a, a, ag i'r afon sy'n rhedeg drwyddo fo.